So that we worship together the King, I want to give a brief, a brief preaching in Luo. Adwaro mondo ayal gi dholuo gotieno sani. Yes. Bi abia ng'ama nitie kik iluor. Duong' gi pako dog ne Yesuwa. Apako Yesu miluongo ni jatelo. Donja donja e kar budho mapiyo piyo piyo piyo.

It's going to be powerful. It's going to be marvelous. It's going to be glorious. And give a leech. A pack when you're saying it to him. Hallelujah. Duonge pak gi loyo dog ni Yesu. Adwa somo e odhiambo masani e muma mar tich joote. Adwa somo tich joote apar to matindo tindo chakre pradek gang'wen. En muma malach to kabisome duto, adwa mondo mno awuo kuom moro matin, tabiro ka abiro wuoyo ka gi kacha kaluwore kod weche manie wiya ma Nyasaye oseketo e wiya kaachiel kod e chunya mondo awuogo kodi godhiambo sani komakore gi muma madwa somoni. Muma wacho niya e tich joote kendo asomo ratili, yani the King James Version. Ratili wacho niya, e, madongo apar matindo tindo piero adek gang'wen. Eka Petro nochako wuoyo mowacho niya, adier aneno ka Nyasaye ok odewo wang' ji. Adier aneno ka Nyasaye ok odewo wang' ji. Kihero tinyalo miye topic kamano. To kata kamano nitie weche manyalo wuok manyalo miyo imiye topic. Gima ber gi wach Nyasaye ni kama ineno kolochoni kanye mimiye nying to Nyasaye yie yie gi wachno. Nikech Nyasaye miwinjo ma wawuoyo kuome ni nyingi odhuro ok di ikete gi nying achiel di ikete gi kona ma kapok iwinjo koluongi ni to chunyi ok yie Jehova iluongo ni galagala. En ogalagala nyinge ng'eny, nyinge ng'eny kabisa kabisa. Paul Odongo ero uh, koro is watching onena mbe aneni. Muma owacho niya panwoyo. Eka Petro nochako wuoyo mowacho niya, adier adier aneno ka Nyasaye ok odewo wang' ji. Ma Petro ka Jona. Petro ne en achiel kuom jopuonjre. Petro ne nigi lony mamalo e mako rech, to skul moro mane nitie to ok ang'eyo. Kata kamano, Yesu notimo maber nikech Yesu joma nokawo ma notiyogo e kambi mare ne ok ogol e din ng'ato. Aparo ni dinogol jo ng'ato e din moro, dinogol e din jo-Yahudi, dinobedo wach mapek ahinya. Jogo dinochandore kode gi weche mang'eny kendo ne giwacho ni ma ok e kaka wang'eye, ma ok e kaka ne wayude. Nogolo ji jogogo moko jokuoge e chiro ma jokawo gik moko magalagala to nyasaye no nogologi to kosegolo petro ka jona to gima lich miwuoro ni petro ne nigi kido ariyo manok oweyo manok oweyo adwa miyo un petro mathin to ok ni mano kende chiemo nochako wuoye to ni nitie kite ariyo manok oweyo namba achiel kite mar dhawo kendo mar keto mm? mar keto tada kuom yiene gimoyie yani he was so zealous zealous no wonder they were called the zealots the word zealot kanyo adwa miyi muma matin zealot oulo nine they were, they were zeal, zealots were the extremist mm? they were terrorists of the faith of the day. The zealots who are terrorists of the faith of the day. Uh, negi jomo ikore kabisa awinjo ka jomoko miya nyinge nyasaye midekete seno jehova donai yawe rafa nyinge ne odhuro odhuro odhuro kata ineno mana ka ochango umi mane otuo to ichako achaka nochango umu mano en en nyinge ni odhuro tiende ni tijene kata nying mwaluonge godo nyasaye ni mano ok nyinge tiende ni misayo eh? kata miwinjo ni eh, eh, elekenu sedekenu el sadai el no emodwa chalo nyinge to sadai no to tije hmm? sadai no tije sedekenu no tije tiende ni Gima en iule mana gi gigene motimo mana kaka koro an wamira ranyisi ng'ato nyalo wacho niya adwaro ng'ane mara hmm? iwinjo wachno koro mano nyiso ni mano e tije en tijene emane iwuoyo kuome nyinge kabisa to kata kawuono eh,

10 plus years ago, he hosted me in a hotel where I was a manager, and uh, it was a, a, brief stay, but so powerful. Uh, George, uh, George, George Corasco, thank you for coming. Koro tije nyasaye emipakego tijene emiluongogo nyinge koro petro kajorane nigi weche ariyo namba achiel ne ok oweyo kite mar bedo jambasi mar warruok omiyo ne en gi pala ma nosikogo nyaka kama yesu ne nitie yesu be ok nokone ni wit pandi nokone mana duok pali olalo nikech nong'eyo maler ni nitie jomoko ma kitgi gi timbegi ok gidwar weye lemo ka kata kamano ok no approve ok noyie gi gino to kata kamano nowacho ne ni duok pali olalo koro petro na achiel kuom jomiluongo ni wenye itikadikali Hmm? Ne gin gi yie moro mapek, yie mapek ma ok dwar oyuma. Mano Petro ka joda. Kato namba ariyo, Petro ni ne nigi kitgi mar tim gi jo, mar jo-Yahudi ma ok nodwar weyo kendo ok noyie mar weyo. Omiyo Muma wacho ni kane nitie jakuo lemo moro ma niluongo ni Kornelio ma nosebedo ka kwalo lemo to ok olem kaka jo-Yahudi wacho, ne nitie jomoko mariek mong'eyo ng'ado ne Nyasaye. Hmm? Ginyalo ng'ado ang'ada kama eh, kama Nyasaye nitie hmm? to ging'ado to giyude gidhi adhiya to giyude to gigeng'e mana kaka eh, sama nodhi chango Nyajairu cha bako cha dogeng'e ageng'e ndara odhi adhiya to kaka giboro kapod Nyajairu pok ochango koro wacho niya ni mm, Petro ka Jona noting'o dhoot owacho niya eh, odongo erokamano kuom nyiso nying oh, owacho niya afwenyo eka noting'o dhoge mowuoyo mowacho niya adier aneno mo machalo wacho ni afwenyo ni nyasaye ok odewo ng'ato Nyasaye ok odewo wang' ng'ato. Mano onego nyisi maler ni wang' mar surani manenoni eh, en gima kaka ng'ato dhi e nyim Nyasaye to ok ogima lich, ok ogima lich kabisa ok odewo tie niya nyasaye onge gima onyalo neno kuom ng'at mawacho ni ng'ani lich ahinya ng'ani chwe ahinya kwonga achange kata ng'ani odhera i inya kwonga change kata ng'ani tua i inya kwonga change kata ng'ani nigi histori ni gine joyahudi gine ma gin nyasachgi nitie miluongo ni nyasach ibrahim isaka kod jakobo no nyasaye afwenyo ni ok odewo wang' ng'ato gimomiyo paulo ne wacho mano tiende ni kornelio nobedo jalemo to nobedo jakuo lemo ne ok olem koting'o migepe mane jo-Israel ting'o kadhi gi nyim Nyasaye machalo kaka misengini ne ok oting'o nyangu ne ok odhigo ne ok oting'o mm, eh, gi mamoko ne ok odhigo to odhi okwalo nikech nong'e ni nyasach joka jakobo ni to piyo be iwinjo wachno nong'e ni nyasach joka jakobo ni to piyo omiyo kata ne en a man of rank mm? a man of rank mm? kata nobedo ni en ng'at ma nigi cheo to ne ok oting'o mago kodhigo nokawa kawa to wacho niya walem to nyasaye ma ok lu fomula mar dhano odhi obuok obuk abuka ng'ama chunye tek ma ok dwar ogendini maluongo ogendini ni mago guogi jomoko ter nyangu gi kia kaka nyasachwa ni tiyo girwa ni be giketho omiyo choma choma ng'at miluongo ni eh, petro ka petro be manie gi lamo gi riyo kech e od ng'ato ma be nyinge chalgo hmm? yeah? nyinge chal gi ng'ano iluongo ni embe nodhi ng'ancha be niluongo ni petro to ne en petro ma janyong piende simon ma janyong piende to babe simon ma simon en simon ma jalemo man gi weche ariyo ma ok oweye wech makwongo en ong'e mani nyasaye no nyasach gweng'gi kendo nyasach jo-yahudi namba ariyo ong'e ni kotamore motamore kabisa kabisa kabisa ma ok giwinjo to pala nitie abiro tiyo gi go hmm? jomoko wacho niya ni ing'e ni teko hmm? e, riche manodhi to teko nodong' omiyo petro ka jona bende chalo gima ne nigi wachni adwa ni winja matut oh, oh, riche manodhi to teko to nodong' petro nodong' gi gini to yesu ne nene oh, kod ubedo ni en ja-yahudi motamore ma ong'e ni ng'ata ng'ata ok nyal war omiyo sama pod ne ni od simon ni korka ape bende ber ni en olamo gi riyo keche gorofa Mm, olamo gi riyo keche gorofa sama no olemo olamo gi riyo keche e od chato ng'anja be janyong piene ka bi yang'e riyo neno ring'o pile pile pile petro ng'ama na jabu manade olemo kama inyong'e piende kama e, milumb piende athola gochuri gi kila kitu nitie to otamore atama ni odno teme nyaka olemie kaeto dodonje lamo gi riyo keche to koselemo ndalo mang'eny chieng' moro owinjo ka sa oromo to owinjo ka nyasaye kelone eh, picha vidio mokwongo ma in machandi minene lwetini to video mokwongo kabisa petro kajona gine mokwongo neno video cha biro to biro gi lete tetetetetetetetete kae to chako biro gi gik mamol tetetetetetete kae to chako biro gi gik mafuyo tetetetetete to nyasaye kone ni chungi negi cham chungi negi cham nitie wach ma ka ng'ato ng'eyo to kata iromo mana kod e lek toko loki be iwinja jawinjo da nitie wach yie modhi gi iye yie modhi gi iye yani faith that so deep and deeply rooted in somebody en modhi gi iye ma kata kata iromo mana gi ng'at e lek we jomoko ma wacho niya ni kiano tima nade lek atimo riche lek akwale lek ayenye lek ayawang'e lek adundona gocho matek e lek petro noromo gi jalo e lek kawuoyo kode koni ni negi cham ji adi ma kawuono dhong'ore gi ring'o kata ka gidhi e lamo giri okech gidhong'ore gi ring'o kata e utegi kama gidakie iwinjo ni nonindo ni jayalo jayalo wuoyo koda nanindo to adong'o ka adoa agoyo paw ring'o jayalo dhong'ore gi ring'o jayalo chamore gi ring'o

ok timre ok nyalre atinna gino kwerwa warruok ka be nitie kwer ng'ato hmm? we nyoro anyora warruok we nyoro anyora gi weche moko ni warruok ka e thuolo ka koro nyaka jo kowar jo-islam okowar malemo ka gumo ni gikwergi gin gikwergi e nanga gin gikwergi e chiemo gin gikwergi e neno gin gikwergi e math gin gikwergi gimoro amora ka ng'at madwa wuotho gi nyasaye nitie gik ma nyaka bed kwerne ma ok iloke ma kata iyude koringo kata iyude koleko to mano kwergi gino kitu odagi kaka peto ma wuod jona nodagi owacho ni gino kwerwa ok wacham wan ok wanyal chamo gima otho gik moko magalagala mokete iye kanyogo be ok anyal chamo to gino wuoyo gi nyasaye owuoyo gi Nyasaye to Nyasaye ochako ogolo gicha to video chako donjo kod rewind to kiriwinde tichako iloro ne video to kelo ne oneno gi tetetetete to sama oneno gi ni bo denyo eh owuoyo gi jolemo machuth jowadwa kawuono nitie jolemo machudhe moyie donje gimoro amora nikech koro gino ting'o dwokone owacho ni bas mae gima nyale mi achung' achung' adhi aseyude ma kata ka gino rach to en ok one en odich gi result masano ok odich gi gimoro makwerne kiwuoyo wuothe warruok nyaka ibed gi gik makwe Onye be ok iwinji, be wang'i ok nuo diriyo. Be iwinja jawinjona, wang'i ok nuo diriyo, be ok idonjie, be ok igoye mbaka, no debate. Mano e yie matero ng'ato e polo. Yie matero ng'ato e ngima en yie ma ng'ato ok dibetie gima oyie kuome. Ok oketie dwoko, ok oketie mino, ok oketie mino wach. ni kiamo mabe wacho kiamo mabe wacho moko penjore gi weche moko manono kata facebook en waka gipenjore weche manono gipenjore weche lewni gipenjore weche kogno gipenjore weche usuko ni mago be gik ok ni thage hmm, nakana ka jayalo boro chako ni yalo ni mago be thage mago weche man wakalo chon nikech wan wan gi kwerwa wan gi kaka warwakore wan gi kaka wawer wan gi kaka wamiel wan gi kaka wayalo wan gi kaka waywak wan gi kaka wago amin wan gi kaka wago haleluya kwerwa nitie ok waloki makata ya amerika makata ya england makata ya kodiaga makata ya uh, eh, bumburi makata ya kamiaeno to wan wan gi kwerwa wuodhwa kaka wawuotho ok walo omiyo petro wuod jona noyudo namba achiel Hmm? Ng'ani oyudo namba omiyo kata, kata pala lime ka be nitie to Yesu ok kwere nikore ni pa bas nitie jomoko mowinjore obwoge pala mondo ringo dhi kabisa gidhi e dinde moko ma weche moko nitie maricho richogo kanyo to wawe matin omiyo owacho Petro wacho niya ka to gine ni to Nyasaye okore niya ni puodho kik dhano luong ne rach gima sepuodho kik dhano luong ne rach gima sepuodho in petro kik iluong ne rach okoso rut to mano ok ohulo ni nocha ni kata nyaka sama wuoye kodi ni ok ohulo ni nyaka icham gik moko duto ni ino nino lung duto nitie kabindi chiemo ma kata kichamo nyaka kawuono ma ne to pachi chako mana chalo gi gigo hmm? Ineno ka weche moko chando ajake piny sani nigi jomoko chamore gi guogi ma Nyasaye nodagi. Ng'ama chamo guok nyaka tim timbe mag guok. Otimo timbe maricho machalo mana mana guok. Nikech chiemo michame malokore in. Ok awuondi, diet mari malokore in. Kilema ahinya, diet mari en lemo. Mm? Na, kichamore gi guogi, chamore gik ma Nyasaye nodagi. Akweri ni samoro amora michamo gimoro amora ni iwacho ni in olundu, dak ichamie sumwa. Nikech nitie chiemo ma nyaka gi sum. Mm? Yesu mane wacho ni mano owacho ni ka ng'ato kwayo ng'ato nyathi okware timiyo thuol cha donge dong'eyo emomiyo ka nyaka jo china sani ni gidwa loko muma nikech weche mane yesu wacho ka ni, ni moko ok ne beyo nikech gin dayat gi thuol be ing'eyo ni jo china dwa loko muma sani gindiko mumbgi madhi kaka gin michame thuondi kata obed thuond e, e, chuny kata obed thuol manie bungu thuol en thuol en wuon en nokoni ni ojasikwa ka wanene to dend wajuol embe konenowa to yawo lweny sum tea e iwe nyaka e wiye ma wiye kethre ka sum omako winji wach nyasaye ma muma wacho ni koel tiende to kelo ler kendo miyo rieko donjo kata ne ng'ama rieko ne tin wachone ma elo ni tiende sani omiyo petro wacho ni afwenyo mm, afwenyo ni nyasaye ok odew wang' ji ti ogendini duto otimo mana gik moko duto machalre kanye e ogendini duto Tiende niya, Kornelio ok ne ja-Yahudi. Kornelio ne oganda, ne en ng'at ma ok ja-Yahudi, ng'ama ok oter nyangu, ma kia lemb sa ochiko, to kia lemb sa apar, to kia lemb sa apar gang'wen, to kia gimoro amora. Kata kamano, Nyasach joka Jakobo ma jasem ji, Nyasaye ma jayudi ji nyaka chokre nyaka moko da wang' noromone mooro Petro. Koro winji, Petro oor jomoko ni mondo odhi oluonge Jopa kama nojotie. Tikone ni ng'ato osebedo piny. Oh, thank you Bishop Malombe. I'm in my mother tongue right now. I'm not speaking in tongues but I'm speaking in my mother tongue. Please forgive me. I've seen you online. But ne sa ochopo. Hmm? Sanu sano nochopo sano mokone ni bas jogi luongi to chako wuoth to dhi to kodonjo od kornelio to oyudo ka ji opong' ng'at monge loso chokruok hmm? monge orwako nyasaye nyasaye ok rwaka rwaka dono orwako nyasaye gi chokruok maduong' hmm? ndalo korona ni nitie jomoko ma kata limbe kata members ok dhi kata miechegi ni gin giluoro tuo gin giluoro korona giwuotho ka gibo dhogi nyaka e utgi nyaka mondgi giwuothogo gi gikwo ka gibo dho ka ni awacho ni kik ibo dhogi kik iwinja marach to awacho ni nitie jomoko miwo ni gin ma korona nobironegi kendo gilando gik ma johelth mano owinjore olandi ka giwuothogo nyaka e utegi gitimo timbe ma ok chal ga dieri mar warruok gionge gi kit warruok mogeno kuom nyasaye mawuon muya Nyasaye ma wuon oxygen, Nyasaye ma kelo gik ma onge to betie. Omiyo noyudo ka ot opong' do, to ka ot osepong' do, to kono ni niluonga tabiro mok amino wach. Nyasaye koluongi to obiro ma ok omino wach. Mane gima ne Petro ne ohulo. Ka niluonga dabiro ma ok amino wach. Koro pedhna gik mane ni e mbeleni. To Kornelio ochungo to wacho ni kana lemo, mm, Kata kit olembu obet mana kwalo cha kana alemo na winjo ka malaika obiro iro kona ni lembi osedwoki to gima nyaka itim or ng'ato jopa mondo odhi omni ng'ato miluongo ni petro to odak kama iluongo ni eh, odak kama iluongo ni ang'owa odak kama iluongo ni eh, od simon ma janyom piende winjie kaka roho tiyo nyaka gi ng'ama ok owar Mm, be iwinjo kanyo? Tiende niya, Nyasaye ka ooro kata janabi kuomi to ok oor janabi kuomi kuom weche mikia. Ok oor janabi kuom we kuomi kuom weche mikia. Kawuono inuang' ka ng'ato penji niya, eh, eh, namba ni rumo gi kia di? Namba ni mano korele eh eh namba na rumo kama onge nyaka namba namba mi kuongo ngeyo dong in minge namba ma lojo boko ere gi momiyo koro licha inya momiyo koro ka namba no nyisi no rumo gi pra biro gochiko kata rumo gi pra ngwen gaboro gotongo lo chiko gi nuru tineno ni mano namba no ni koro gidene ni ufuko ni kanyi ne giseling mia chiel mia dek ni wilo gidene ni mano koro lich hapana kata petro sama ni oh, nyasaye wuoyo kod uh, ng'at miluongo ni Kornelio nolokore a profet nikech Nyasaye wuoyo kode to okono jaote gima jaote dhi timo mano doga profet okone ne dhiyo to kidhi kama kama tidhi yudo jalo to bi mondo onyisi gik monego itim nitie jomoko mathagowa e wach Nyasaye ka Hmm? Gicha ndo wajasaika giwacho niya, ng'ado injilini, injilini, injilini. Onge kama noyalo dago. Injilini nawinja winja kenda, injili malaika mane okele. Malaika kata obiro to injilini ok omi malaika, injili nomi joma wuotho gi tiendgi. Ema nyaka kel injili. Kata iromo gi malaika moidho punda, kata obed mana malaika molor moa e polo, morwako law Yesu to nyaka okoni ni dhi kuom okinyi kamara gini mondo onyisi gima in idhi tim. Injili ok nomi punda injili ok nomi nikech ka domiye punda to dikoro wan gi din mochak ne punde nikech punda nowuoyo ne balak kod balam nowuoyo ne gi kucho iwinjo wachni kendo punda yesu noidho Omiyo kawuono nitie joma kwe nyachako kata kanisa gi ni punda, I don't care. Kata chake ni punda, kata chake ni faras, kata chake ni akuru, kata chake ni sliding, kata jumping, kata swimming. It doesn't matter. Gima wacho en niya, injili ok nomi malaike. Omiyo we chako kanisa gi malaika kata iluonge ni Agatha kata iluonge ni Serfina. Kanisa obed mana kanisa Nyasaye to le wawe asefira no bo tie tie ka konya no tiyo ka asefira no tiyo ni to tinye tie kata ka ena gato tinye tie kata kamano be Cornelio wacho ni dhiyo ne tie ngato kanyo iluongo ni Petro ma wuod Jona odakie od ngato kanyo miluongo ni ngawa Jesimon to oseluonge e asebiro ni luonga to kadeko to Cornelio chako wuoyo nalemo Nyasaye omiya dwoko To kosemiya dwoko to dokone da luongi. To ka Petro ochung' to chako mana gi kanyo ni jowa afwenyo aneno gima pok naneno nyaka nene. Gima neno ni ema dwa naulu afwenyo ni Nyasaye ok odewo wang' ng'ato to ji duto e ogendini duto otimo negi mana machalre. Ji duto ogendini duto otimo mana machalre. Pradega boro madwa somo ni iwinje gima notimore od Kornelio. chieng'ono matindo eh, matindo pradek gaboro owacho niya pradek abiriyo wachage kanyo ung'eyo gigo mane otimore e judea duto kochakore e galili bang' batiso mane johana oyalo ung'eyo kaka eh, nyasaye nowalo yesu janazareth gi roho maler kendo gi teko Mi nowuotho kotimo maber kendo kochango ji duto mane Satan osando. Wae nikech Nyasaye ne ni kode. Ung'eyo mano injili ma noyalo or Kornelio ng'ama noseromo gi Nyasaye. Koro Petro wacho ni jo afwenyo Nyasaye ma wuothogo ni ang'eye godhiambo kata an sama koro antiere. ni ng'at ma wuoyo kuome ni ok odewo wang' ng'ato ok odewo kata dinu nochak gi bwana kaskal gi bwana orengo ok odewo kata dinu nochakore jerusalem kata dinu nochakore amerika kata dinu nochakore god kalfari amoyo jerusalem kata e god kweru miluongo ni god kweru ok odewo nyasaye ne ok dewo en nitie kaka otiyo ok obi dewo be ok obi dewo ni kia wuoru na joga kendo jomoko nomaulo kendo kata jomoko nonego nyithindu ma uringo mudhi ochode deng'wen di bich ka uringo mondo nyithindo kik thonu ung'eyo kaka nyasaye nowalo yesu janasa iyalo injili od kornelio injili manoyalo kendo injili mapek emomiyo adwa wacho ni be ing'eyo kaka nyasaye jo jo jo facebook mosiepena be ung'eyo kaka nyasaye nowalo yesu kod teko gi nyalo gi loyo be ing'eyo kaka nyasaye ma ok dewo wang' en ok obi dewo wang' korona ok obi dewo wang' kansa kata obed alsas ok obi dewo ok obi dewo kata chuse gwei mia achiel gi piero abich ma inti dong' ichalo ongogo mineno malich kogi kudhiambo in gi in gi in gi weche mang'eny e chunyi nyasaye ma ok odewo wang' ng'ato ibiro neno kobiro muomo mobiro dhi obiro muomo obed yedhe mana maricho mane ohirgo nyaka odu nyaka dalau nyasaye nosewalo yesu miluongo ni ja nazareth nowuotho e miere madongo gi matin nyasaye ok odewo gorofa kata ibed gi gorofa nyasaye biro limi kata e od lum obiro limi nyaka e ot maonge sitima kata in mana gi taya mikopo gowi mano ng'adi kawuono kata idhi ng'adi kata chiegni tho sa auchiel jehova ok odewo obiro donjo nyaka iye ibiro e kata idak marach ma in idak e ot moro ma idwa mondo mukni dhoot kaachiel koda tado nikech chudo tami be ung'eyo kaka nyasaye nowalo yesu ja nazareth Afwenyo ni Jehova ok odewo wang' ng'ato. Ka dhano ema ok odewo wang'e to tuo to ok obi dewo. Ok obi dewo wang' tuo, obiro muke gi kukune. Obiro golo jachiendno adhara, obiro miye wich kuot. Jachien ma jasand ji ma kite rach ma jasand ji ma ok ne oruma, ochalo winyo mochiki mochiki kod tol kaachiel kod gi wino ma kia ni min-gi winyo ma, ma, ma, ma wino mako ka nodhi ka nodhi e puodho kata ka nodhi chiemo e pap eh, ma, ma wino mako wino ok dew ni wino no, winyo no manyuru ok obi dew ni winyo no mianga ok obi dew ni winyo no oseti en mano dongi ni kwaye hapana e kaka nyasaye koyudo ji ainago ma satan ok nene gi oruma mosenego ji dalagi ma dalagi ochiegni ochiegni chungi kata en en gi luoro ok onyal dhi e kor gweng' godiochieng' nang'o nikech ong'e ni jochiende nitie kanyo mag juok mikete tie mitokini nyaka tie ndigni nyaka e bath dala e konyogi gotieno ka giringo ka giwero wendegi ma richo richo nyasaye ok odewo ok obidewo ok obi dewo kata ajuok malego ok obi dewo kata jajuok ma kamenya ok obi dewo kata in gi yath mane igolo sumba wanga obiro ruti kata in eming'e dumba wa dumba nyasaye ok odewo wa ng'ato haleluya obiro mukogi oko tetetetetetete we ran to nyasaye osechiwo kaka ji nyalo lony we ran e lwet satan michiwre e lwet satan miwacho ni wan noranwa wan noranwa wan wawuotho ka noranwa imadho kong'o to ilando ni noranu imbi ng'e ni noranu nitie ng'ato ma ok odewo wang' ng'ato afwenyo ni ok odewo wang' ji to timo ne ji duto machalre kaka onyalo timo ne Uhuru Kenyatta kaka onyalo timo ni otimo ne ji duto machalre chalre mane Nyasaye mang'e godhiambo sani pako teko kod nyalo duong' gi pak gi loyo gi nyalo gi teko odog ne Yesu no amina ng'ato gona min iwinjo yie kuom Nyasaye no nikech Nyasaye ma jateko en ok odew Ok odew kata ok dirwako ogudu mar university. Ok obi dewo. Ok obi dewo ni jogudu sungi in yie yie kuom gima Nyasaye nyalo timo. Ok obi dewo. Ok obi dewo ni dinu duong'. Hmm? ni dinu duong' kendo dinu duong' ma turnover en bilion achiel to jojogo onge ok odewo

ne gisatendego emomiyo nioro ng'ato kuom kornelio kornelio ne jalemo nosebedo jalemo to oyudo ka koro kata olemo to nyasaye odwoke to gima odwokego luong janabi luong janabi luong janabi mondo bi mondo nyisi Koro laini moro nitie modong'. Nitie laini modong' madwarore ni sama in e nyim Nyasaye to iluongwa, iluongwa ok ni iluong din, luong janabi mondo onyisi gima onego tim. Apako Yesu ka Jehova. Aye weche moko mag mino wach manono Mag mino wach ma nono ma kia ang'owa kia ang'owa kia ang'owa miting'e mang'eny to ahinya ahinya kabila moro nitie kabila ma nonyuola miluongo ni jaluoni en ema ong'e mang'eny ma wach nyasaye omino ka tol oyware gi weche moketo be weche nyasaye omino ma weche adek kama pesa dhiye kama rwakruok dhiye gi kama madho kong'o nitie magi kuonde ma gimine wach ahinya jaluo ema dwaro niya olem to metho jaluo ema dwaro niya olem to wuotho duk jaluo ema dwaro niya Ule mtu pesa ne, ne yoko shauri yako get gin gine mo gilu ino ke jaluo luongi ni mondo idhi e ode hmm? ijanabi ne ot ogero mar milion apar gabich to okawo siling elufu achiel to oketo ni mondo ilamne milion apar gabich elufu achiel nyalo bedo insurance mar, mar, mar ot Eh, to ka an midekre chako make kanyo to chako manyo jokor kowacho ni jayande no onge gi nyasaye momiyo owejo chenro no jeode to kare en ema okia gik ma notimo okia okiare kabisa apako yesu omiyo adwa ni mondo alem kodi godhiambo donyo lem kodi sani godhiambo sani mondo nyasaye ma nyasacha kod nyasachi mane osewinjo ywakni momiyo waluongore warome warome kompyuta ka warome e sime ka waromo waromo kama warome ni sani adwa ni mondo alam ni nyasaye no mondo obed nyasachi duong' odog ne yesu mina wang'i mondo walamie nyasaye walamie yesuwa ajabu jateko chieng' orinye mudho piny galili iluongi galagala ma ka Jehova ni dok e polo ka onge ngas ma nolos ni kor dhano mi oduoki bende kiduogo onge ng'ama biro loso ni kaka ibiro duogo in emi ng'eyo in emi isechano ne we roho mari e piny ka mondo obed roho ma kelo ne piny bura omiyo asewuoyo kokalo kuom ropi maler ni ket ne ng'ato ka ng'ato bura mondo oyud wach manyalo konye ng'ama tuo godhiambo sani bed ne jachang ng'ama dwaro warruok sani bed ne jawarruok ng'ama dwaro gweth sani bed ne jagweth Ng'ama weche moko chande chunye gi ng'eny Nyasaye ma ok danga wach moro ka moro. Do in ing'eyo wechewa kapok wayelo dhowa ni walemo. Omiyo tim ne ng'ato ka ng'ato odhiambo sani ilochnegi. A Nyasaye to teko mimiya aketho teko mag jochiende masando ji malawe miere mi satan ka satan madwa dhi e dala ng'ato godhiambo sani yo mondo rwenye owuoth kochomo aora owuoth kochomo nam Satan no mondo orwenye kik ochak ong'e adres ma ng'ati odakie kata kobiro gi homa kata kobiro gi goruok e ot kata kobiro gi laro pesa yo mondo orwenye omiyo yo ka yo yawore to roho piyo mondo oyud yo madonjo go e od ng'ato donje dala ng'ato godhiambo sani duong' odog ni weche te e nying Yesu Kristo ma jadasareth wawache ni amen